ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیں اج دا ماحول سیں تہاکوں چیک کروں پہلے پہلے سویرے دا سیں ٹائم ہے ماشاءاللہ چیڑیاں لالیاں پرندے ماشاءاللہ درختیں دے اوتے سیں بیٹھن تھے کتنا خوبصورت منظر ماشاءاللہ دیہات دا ویلیج دا کتنا بہار دا موسم تہاکوں کیوٹ کیوٹ لگدا کھڑے ہوندے کنے بعد ایک سامنے ساری گندم الحمدللہ الحمدللہ سیٹے کلیئر تھی گئے الحمدللہ اے کہ ہن تھوڑا جیاں عرصہ رہ گیا ہوندے کنے بعد کٹائیں شٹائیں ول شروع تھی ویسن حالی ہے تاں تھوڑی بہتی دیر برا لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے دی نسبت جیویں پہلے چھوٹی گندم ہئی ہن ماشاءاللہ گروک فل فل کریندی پئی ہے سٹے وغیرہ اوندے لگ گن بیجا وغیرہ لگ گیا الحمدللہ ہن موسم آسی کیڑی شے دا کٹائی دا انشاءاللہ او وی دن لازمن تہاڈے نال شیئر کیتے دوستو جیڑھے جیڑھے دوستاں نے ساڈے چینل کوں سبسکرائب کینی کیتا جلدی نال سبسکرائب کر گھنے اوندے کنے بعد ول کریندے پئے مزیدار ویڈیو شروع تے سویرے سویرے ماشاءاللہ میرے بھرا کوں

ہݨ تساں خود خود انصاف کریسو مکھݨ آلا تے لسی آلا دا منہ نظر آندا پئے تہاکوں ݙیکھو تاں سہی اے عباسی میں نمبر بݨاوݨے ہن لسی حالانکہ گھروں لسی نی ملدی جوان کوں ݙوجھی مرتبہ اگر لسی منگے تاں گھروں لسی تک نی ملدی تے آہدے مکھݨ آکھے مکھݨ شکݨ کھاوݨ مکھݨ آلا منہ تہاکوں نظر آندا پئے اے کھیر اے کھیر لاتے دیا میری دکان دے سپیشل لاتے دیا او یار کھیر تا بچین دے وے یار مہربانی کر یا تو سا لسی لسی پینا پینا ہی کوں ساری جماعت جلے میں پیاس لگے میں کھیر پی

بائے بائے ٹھیک ہے بابا بھٹی صاحب ناسی گپ شپ لا گی دے ہون ٹائم دینا پسی دکان تے بنیان دا ہون دکان تے جلدے ہیں آج ذرا کٹنگ شٹنگ کرواونی ذرا تھوڑی بہت ہی سیٹنگ میٹنگ کرواونی ہے تے نال ایڈو دلہ صاحب سی سارے کزن سی میں نے پہن بلہ صاحب خیر سی نکاب لئی میں نے تے ہون سی جلدے ہیں دکان تے جو دوستو سارے نال رس ہو تے جو بھی اتھا ایکٹیویٹی سے لازمان دوستو تا دین شیئر کرے سن دوستو

سینے کے پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ اپنے گھر شام تھی گئی ہے تے ہن ویڈیو ایڈٹ کر تے ہن ہی اپلوڈ کرنی ہے تے ہی گال دے نال ویڈیو تک رہندے تھیں اینڈ امید ہے کہ توک ساڈی ویڈیو اچھی لگی ہوسی اگر توک ساڈی ویڈیو اچھی لگی ساڈے چینل کو لازمن سبسکرائب کرے سو بیل ایکن آل تے لازمن پریس کرے سو تاکہ ساڈی آون لمی ویڈیو تک جلدی نال میسر تھیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو ہم سب تک اللہ حافظ